Amen.
Amen. Mazvita nekunamata kwakanakisa sisi Ruth. Mazvita nekundichingamidza kwakanaka. Ndinodzosangu ndinotenda Mwari nemukana uno wavandipa maneri ano kuti ndinge ndiri kupakurirana nemi shoko randauya naro muzuva ranhasi. Ndinoda kuremekedza

Ipapo ndakati, Haiwa Ishe Mwari, tarirai, handigone kutaura, nokuti ndiri mwana, ndiri mwanana hangu. Then I said, Ah, Lord God, behold, I cannot speak, for I am a child. Ndoenda mm. pana Judges 6, verse 15. Mm-hmm.

mm-hmm. verse 10 mm-hmm. exodus 4 verse 10 inoti zvino mozisi akati kuna jehovha haiwa jehovha handisi munhu anogona kutaura zvakanaka kunyange zuro kana zuro riya kana kubva panguva yamakataura nomuranda wenyu, nokuti ndiri munhu ano muromo usingagoni norurimi rusingagoni. Ngarikudzwe shoko raMwari manheru ano nekuti nderezvokwadi. Ameni.
Amen and amen. Mazvita henyu nekuverenga shoko kwakanakisa. Amen. Musoro wangu wenyaya nhasi unoti breaking free from self doubt breaking free from self doubt muchishona the closest i got was kukunda kubva mukutya ndichatanga nemubvunzo muzuva ranhasi pane here vakambonzwa izwi richiita whisper mumusoro that small little voice richiti haumbozvigona izvi kana kuti ugopabuda ipapa dzimweni dzenguva makarinzwa richiti hazvimbokwanisike kazhinji unobva wanzwa izwi iroro richiti ko ukazvinyadzisa pamberi pevanhu Kana tiri kutaura chokwadi, vazhinji vedu tine nguva dzatakasanganidzana neizwi iroro rinotiudza kuti zvatakatarisana nazvo hatigoni kumbozvikunda. Ini ndakasanganidzana naro. Ndinovimba vazhinji vedu takasanganidzana naro izwi iroro. Izwi rinounza kutya kana kuti self-doubt mukati mekurarama kwedu. Rakafanana nemuyenzi anongosvika, muyenzi uya asingadiwe uye asina kumbobvira akokwa kuti auye pamba. Rinosvika panguva dzakanyanya kukosha mukati meupenyu hwedu. Rinosvika dzimweni dzenguva uchida kupinda muinterview, Rinosvika izwi iroro pamwe utori pakati pekunyora exam, dzimwe dzenguva pamwe uri kuenda kunoita driving test, dzimweni dzenguva zvichida urida kuaplyer for a job post yauya kubasa or uda kutora a leadership position kana kuti wakumbirwa kunzi utungamire vanhu in a family, in a group kana kuti in a church setting. Izwi iroro kana richinge rauya unotanga kunzwa kutya. Kutya kwakanyanya kwekuti unotanga ku, kuzungunuka about ma abilities or zvaunokwanisa kuita about who you are iwewe as an individual your self worth kana kuti hurongwa or ma decisions aunenge uchida kuita kana kutya ikoko kwauya tinobva tava so convinced kuti hatikwanise kubuda pasituation yakatarisana nayo even though paine evidence yakatikomberedza yekuratidza kuti panobudika chinonyanya kundishamisa pazvinhu izvi is Izwi iroro kana kuti pfungwa dzinounza kutya mukati meupenyu hwedu. Izwi iroro rinobata munhu wose, kunyange vanhu vakasimukira muupenyu, those individuals who are well accomplished, vanotosvika nguva yavanotorwa naro izwi iroro nekuti vakuda kuita nhanho or when they want to take certain steps mukati meupenyu hwavo izwi iroro rinovaudza kuti haukwanise hakuna munhu anokwanisa kunzvenga izwi rinenge richikuudza kuti hapabudike you cannot do it itori hondo yatinofanira kupinda sevana vemwari itori hondo yatinofanira kuziva kuti tinoikunda sei ihondo iri kubva pakuti iyo self doubt or kutya kunenge kuchioperator on fear kusingatombotarise mafacts kusingatarise chokwadi kana umbowo huzere huripo pamagwaro atawerenga muzuva ranhasi tanga tiri kuona kuti hatisiri su tega tinosanganisa nekutya apo tinenge takataridzana nezvinhu zvakakosha mukati meupenyu hwedu Kune vakararama before us vakasvika pane nguva idzodzo as well. Tanga tiri kuona Gideon ari kutaura naMwari, Mwari vachimudana. Anosvika pakuudza Mwari kuti zvinokwanisika seiko. Anotanga kutya achitarisa macircumstances ake. Anotarisa kuti yeimba yekwake ndiyo yepasi pasi. Rechirungu rinenge chiti his clan was the weakest. iri the weakest kudaro iye ndiye anga ari mudiki diki mumhuri make saka anotarisa macircumstances ake oona kuti ko zviri kutaura namwari zvinogobudikidza seiko zvichibudikira neni in other words handizvikwanise i am not worthy totarisa jeremaya sezvatanga tiri kuverenga kuna jeremaya 1 verse 6 jeremaya anoti handigone kutaura ndichiri mudiki. Anoona zera rake nekusava proficient pakutaura iri a limitation yaizomukanganisa kuti azadzikise zvinhu zvaanga atumwa naMwari kuti aite. Totarisazve vanhu vakaita saMoses. Moses adanwa naMwari anotanga kufunga kuti ndinokakama. I am slow of speech and tongue. Ndinozvigona seiko? At one point Mwari pavanomuti enda kuEgypt kuna Faro unomuudza kuti Mwari vati anobvunza Mwari kuti who am I that I should go before Faro ndini ani zvanguwo wekuti ndingaende pamberi paFaro nenyaya iyoyi. Self doubt muyenzi anotibvakachira tese panguva dzakasiyana siyana. Muyenzi watisingakwanise kubva tatodzinga permanently. Muyenzi achauya achitikanganisa mukati mekurarama kwedu. The unfortunate part is nguva yataakurarama, taakurarama hupenyu hwekuti social media has become a part of our everyday life. Saka everyday uri kuona vanhu vane hupenyu hunoita senge huri nane pane hwako. Uri kuona vanhu vane mapicture ane lifestyle or ma pictures ari kuita senge ari nane pane iwewe zvauri izwi iroro rinobva ratanga kukuudza kuti hauna kukosha or you are not as deserving or as qualified sevanhu vauri kuona paintaneti izwi iroro rinokuudza kuti ava vamwe vari nani kudarika iwewe Unogona kunge uri kutsvaga basa. Ukatanga kuona maprofiles evamwe paLinkedIn, unobva watanga kufila kuti ah, pamwe basa iri handigone kuriwana nekuti I'm not as qualified as the other candidates. Izwi rinounza kutya iro rinotidzosera kumashure riri kubva rakudzwa kuburikidza neupenyu hwataakurarama mazuva ano Tikasava vanhu vasina ruzivo muna Kristu, tichararama hupenyu hwekunge takasungwa necheni isingaonekwe, an invisible chain. A chain ichatiita kuti tirambe tiri nzvimbo one, a chain that's going to stop us from pursuing anything chakatinakira mukati meupenyu hwedu. Cheni inoita kuti tive vanhu vanoverengera zvinhu, Kuti tichida kuita zvinhu, kana fear ichinge yatibata, hauchakwanisi kusimuka uchiita a step or kuita nhanho towards zvauri kuda kuita work towards. Kana kutya ikoko kuchinge kwatibata, tinowanika tiri vanhu vanotya kutora marisk. This can be concerning your career, this can be concerning mabasa auri kubata mumunda mashe, it can be concerning any area of your life. kutya kukakubata ukasaziva kuti ndinokukunda sei unoramba uri nzvimbo one kutya hama vadikani kunoonekwazve kuburikidza nekugara tichibvunza vamwe for an approval kuda kuti chese chawaita vakuda kuziva kuti vanofungei vazviaprova here iwewe unenge usitorina confidence in who you are confidence in who you are as a child of god tichinge tabatwa nekutya upenyu hwedu hunoita eseko unogona kuuya neidea kana kuti pfungwa yakanaka unogona kutonzwa even mweya mutsvene achikutuma kuita zvimwe zvinhu asi kana kutya kuya kwakubatwa wobva waramba uri nzvimbo one inobva yaita ecycle yekuti pamwe nhasi uri kufunga kuti ndoda kunyora bhuku rangu Bhuku riya ra wobva wafunga wobva wafunga asi mangwana hapana chauchaita. Or unogona kufunga kuti ah inini ndakaropafadzwa ndine chimba chipo chekuimba ndoda kuimba mumba maMwari. Wobva wafunga wobva wafunga izwi riya robva rauya robva rakudzosera pasi. Hapana step yaunoita towards pursuing kubatana nevamwe vatendi kuti ukwanise kuchishandisa chipo chako pakuimbira tenzi. Saka nhasi uno ndauya nematools kana kuti ndingati nzira nhatu dzandati tipakurirane nezvadzo dzatingakwanise kushandisa sevatendi kuti tikunde kutya kana kuti tikunde that voice rinouya mukati meupenyu hwedu richiunza self doubt amen the first amen. way amen the first way yatinoti pachirungu is an intentional strategy yatinogona kushandisa pakuti tikunde izwi reself doubt kutarisa mapast experiences kutarisa kwatinenge takabva Ndinoitirwa zvakanaka naMambo David. Upenyu hwavo hunondisimudzira. Ndichakumbira muverengi vedu, ndiri kuona nguva dzedu dzichiri dzakanaka, ndichakumbira muverengi vedu kuti ativerengerewo one more time kubva kune bhuku raFirst Samuel chapter 17. Ah, ndokumbirawo kuverengerwa verses 33 to 37 kuti tione kuti Dhavhidhi aishandisa sei nzira iyoyi pakukunda kutya.

nokuti ndiri mu, nokuti uchiri mukomana, asi iye murume murwi kubva pauduku hwake. Dhavhidhi akati, Dhavhidhi akati kuna Sauro, Muranda wenyu waifudza makwai ababa vake. Zvino kana shumba ikasvika pana bere kuzotora gwayana paboka, Ndaibuda ndakatevera ndikauraya ndikaiwira nepamuromo payo. Kana ichinge ikandimukira ndaibata ndebvu dzayo ndokuibaya nokuiuraya. Muranda mm. wenyu Akazviuraya zvose, kunyangwe shumba, kunyangwe bere. MuFiristia uyu usina kudzingiswa unofanana nechimwe chazvo, nokuti wakashora hondo dzaMwari mupenyu. Dhavhidhi akati, Jehovha wakandirwira pagumbo shumba negumbo rebere, iye achandirwirawo paruoko rwomuFirisitia uyu. Ipapo Sauro mm. akati kuna Dhavhidhi, Enda hako, Jehovha uchava newe. Ameni.
Amen, amen. Evangelist Ruth, munoriverenga zvakanakisa shoko raMwari. Thank you so much. Panyaya yataverenga iyi, Taona kuti David paakanga akuda kurwisana naGoriyati, akafesa opposition. Mambo Saul vanotomuudza kuti zvoni David ahukwanise kurwisana naSauro. Ang ava nenguva achirwa hupenyu hwake hwese he was being trained kuti ave musoja waari nhasi haukwanise asi david chinoita kuti awane simba rekurwisana nadavid ndiri kuisana nagoriyati kwanga kusiri kungoti munhu aiziva kuti ndinogona kurwa asi akatarisa mapast experiences akatarisa the small wins that he had had in the past akatarisa kumashure kwaakabva akati inini pandanga ndiri kumafuro kwaiuya shumba ndichirwisa hwayi dzandaifudza ndairwisana neshumba ndotora hwayi iya yanga yatorwa Nyanga yabatwa neshumba ndaiitora kubva mukanwa meshumba ndichisevha hwai dzababa, dzababa vangu. Ndichinge ndasevha hwai, kana shumba iya yachizouya zvino kuzondiataka, ndaiibata nebvudzi rayo ndigoirwisa kusvika ndaiuraya. Obva arangarira kuti ndiri kumasure ikoko kwakambouya futi bere richida kurwisa hwai dzababa vangu ndikarwisana nebere inini ndichitora hwai ziya kubva mumukanwa mebere ndikazorwisana nebere racho rakundi ataka ndikakunda saka akarangarira kuti kuna mwari ari kumusoro kudenga akanga akachindirwira inini kubva pagumbo reshumba kuna mwari ari kumusoro kudenga akandirwira kubva pagumbo rebere the same god still exist and the same god can be with me ndichirwisana nemunhu uyu ndinomukunda mufiristia vadikani kakawanda chinhu chinoita kuti patinenge tasangana nemabhettle tisakunde ndechekuti hatina rekodi yekumashure yatinokwanisa kutarisa dhavhidhi yes mambo dhavhidhi vakanga vaine ushingi asi kunyange vaiva neushingi munhu akanga aita masmall steps achiramba achifamba in the right direction kuti nhasi arwisana nemhuka diki okunda mangwana orwisana neimwe okunda paanosangana neanother challenge aitarisa kumashure kuti apa ndakambopapfuura ndikakunda ndikazopfuura nepakati ndikakunda therefore i now have enough confidence i now have enough faith yekuziva kuti this situation might be new kwandiri asi panopfuurika Saka semaKristu we are encouraged kuti when we are faced with machallenges mukati meupenyu hwedu, tinotarisa kumashure kwatakabva. Hativhunduke kuti situation itsva mukati meupenyu hwedu hatisati takuziva kuti tinoikunda sei. Tinotarisa kwatakabva kuti inga ndakambosanganudza nawani nemasituations akawanda ndikakunda. Inga wani ndakambopinda nepamupata werufu Mwari vakanga vaineni ndikakunda.

Saka tichinge tatorinzwa izwi iroro zvisati zvatomboenda kure, we quickly silence that voice. It's a battle that we have to fight asi it's a battle that we can win nekuti zvombo tinazvo. Tinadzo hondo dzatinotarisa kumashure kuti Mwari akanga ainesu tichirwa. Tinadzo zvombo. Zvimbo zvatinoshandisa kuburikidza nema-affirmations, kuburikidza neshoko rechokwadi riri muGwara raMwari rinotisimbisa, rinotiudza kuti Mwari watinofamba naye will never leave us or forsake, nor forsake us, achange ainesu. Another weapon that we can use panguva dzekurwisana nekutya kunenge kwauya mukati meupenyu hwedu, kucelebrata masmall wins. celebrating ndichabva ndatora mukana iwowo to share a little bit about myself ndobva ndadzokera kuna david who is one person who encourages me zvakanaka inini when the lord called me kuti ndiite basa ravo zvakandinetsa nekuti naturally am an introvert zvakandirerukira kana ndasvika pane vanhu kugara mukona mangu poitwa hurongwa hwese huripo then after that ndinosimuka ndoenda chimwe chinhu chakandirerikira is working behind the scenes that comes to me naturally asi kumira pamberi pevanhu ndichitaura kazhinji ndinenge ndakutonzwa kutya

Asi as I am standing before you today, sharing the word of you today msivara nhasi, I celebrate, ndinorumbidza Mwari. Rumbidzo yangu haibve pakuti ndava kugona kana kuti ndasvika. Rumbidzo yangu inobva pakuti handina kuchenjera kutya kuti kurambe kwakandibata ndirambe ndiri nzvimbo one. handina kutendera kutya kuya kuti kurambe kuineni ndisaende kunze uko or ndisaende out there or walk in obedience ndakasvika pekuti nyange ndikaenda nyange ndikatadza nyange ndikagona ndinongoramba ndichienda chete kwandadanwa ndinoenda ndichirwara ndiri mutano kwandadanwa ndinoenda so i thank god and i celebrate that Mwari ari mubatsiri wangu, handirambi ndiri nzvimbo one nekuti ndinoziva kuti Mwari iye aneni achandikundisa and with each step that I'm making he is making me better I am becoming more and more confident. I am getting more and more uh, stronger pakusimba kwangu pakutenda munashe. David is a Mambo Davida is a good example when we look at to celebrate our small wins. Mambo Dhavhidhi vainyora masalms pavakanga vachirarama munyika ino iyi vaisacelebrata vasvika kwokupedzesera he would celebrate even vachiri munzira he would celebrate how god showed up for him he would celebrate and acknowledge apo mwari pavaimupa simba rekukunda he would acknowledge progress yavanenge vachiita and through that Through that uh, practice, vakaramba vachiwana ushingi hwekuramba vachibudirira, vachingoramba vachifamba in line with the path that God had for his life. Saka today, omuzuva ranhasi vadikani, ndiripo pakukusimudzirai, ndiripo pakukurangaridzai kuti ngatirumbidzei, let's celebrate our victories, let's celebrate our small wins, on our path to victory hatimirire kuzocelebrater tinge taenda zvakatinakira kuti we become um, more confident kuti tikwanise kuzofesa mabigger battles zvakatinakira also pakuti tinowamba tichibuilda kutenda kwedu muna kristu amen and amen our last uh, point musi varanhasi yandiri kuda kushiya nemi on how we can defeat izwi riya rinounza self doubt mukati meupenyu hwedu its surrounding ourselves with encouragement kune vari very familiar nechapta yekuna first samuel 17 yataverenga munogona kurangarira kuti david haana kuwana opposition kubva kuna king saul chete The moment yaakasvika pakanga kuine hondo, mukoma wachona first born yemba mavo Eliab akaita hasha, akapupira, akatsamwa paakanzwa David akubvunza masoja avakanga vainawo kuti anenge akunda Goriati anopiwei. Mukoma wake ndiye akanga atori number one kumudzikisira. Akatanga kushora munin'ina wake kuti uri kudei pano iwewe ndinokuziva kuti une mwoyo wakashata. Akatanga kutaura zvinhu zvakashata pamusoro pemunin'ina wake zvekuti waitadza kunzwisisa kuti zviri kubva kupi. He was not for the idea yekuti David angafaite Goriati. Asi David ahana kuramba achimupa a lot of his attention akamubvunza kuti ko ndatadzei apedza izvozvo akazopedza nguva kuramba achibvunza mamwe masoja atoona kuti akada kuramba sara nemukoma wake mwana wababa wake hapana kana chaibuda mamwe masoja ndiyo aimuudza kuti aiwa mambo vatotaura kuti angokunda david angokunda goriyati mhuri yavo inenge isabhadhare mataxes achapihwa mwana musikana wamambo and all the other benefits dzakanga dziri kuzouya nekukunda goriyati and david akatarisa kwaanga abva and he found encouragement uh, in that yekuti anonorwisana naye david despite discouragement yaanga awana kubva kune mukoma wake Tambotaura paya tikati King Saul was discouraging him as well. Hatina kumbosiyana naDavid hama vadikani. There are times dzekuti tichawana a lot of, of dis, um, inonzi chi discouragement kana kuti kushorwa kana kudzikisirwa kubva kune vadikani vedu. Dzimweni dzenguva vanhu vatori mudhuze dhuze nesu Pamwe pacho havaone the vision yatiinayo. Pamwe vacho hava understand our abilities or our passion. Zvino kana kudzikisirwa pasi kuchinge kwakubata, iwewe semwana waMwari watogara uine self doubt, unoramba uri nzvimbo one. Hupenyu hwako unenge uramba uri nzvimbo one, hautombofambi, haukwanise kusimuka. Unomisa maopportunities akawanda unova nelimited growth haukwanise kufamba nerate inenge kuda kuti mwari vafambe nayo we find encouragement kubva kuna david he surrounded himself with positive energy he surrounded himself nevanhu vaimusimudzira pane zvaaiita nepamusana penguva ndichangobata zvishoma shoma kuitira kuti tikwanise kupfuurira mberi David akaramba achitamba naJonathan ari pedyo pedyo naye nekuti aiziva kuti Jonathan even though aive mwana wamambo Saul who was rightfully supposed to be the king according to mitemo yakanga iripo aiziva kuti Jonathan akanga ari munhu akanaka and Jonathan aitomusimudzira and akanga asiri kukompita naye pachinzvimbo cheumambo Saka David akaramba achiwirirana naJonathan and from what we see in the Bible tinoona kuti hukama hwake naJonathan hwanga hwakatosimba kudarika hukama hwaaive nemabrothers ake chaiwo chaiwo. Maybe not all of them but at least some of them. So David aizvikomberedza nepositive, nevanhu vari positive, nevanhu vanoonerana naye, nevanhu vakanga vasiri kumuwisira pasi. Tinoonazve zvakare kuti David would find encouragement and uh, strength from encouraging himself in the word. Shoko raMwari rinotiratidza kuti pane nguva dzekuomerwa aidzokera pakuti Mwari vakatii. He would look back and, and reflect on his identity iri munashe and then he would strengthen himself naizvozvo akanga asingangotarise macircumstances aaive akatarisana nawo he would go back to his maker the author and the finisher of his faith zvaibva zvaita kuti awane simba rekuramba achirwa achitsungirira mukufamba nenzira yake pane imwe nguva tinomuona achienda kuna, kuna muprisita abhiyata nekuti akanga ari kuda kunzwa izwi ramwari So in addition to the other two points that I had shared before, munhu would seek the voice of God kuti Mwari vari kutii so that anoramba achiwana simba rekukunda kana kutya kana kuti kuzvidhauta kwakuya mukati mekurarama kwake. Vadikani, pandatanga kutaura muzuva ranhasi ndanga ndiri kuti izwi rekutya rinongoerekana rauya semuenzi asina kukokwa, semuenzi asingadiwe. Asi nhasi ndiripo pakuti tiyeuchidzane kuti chero rasvika harisi kufanira kugara nekusingaperi mumusoro yedu kana kuti mumwoyo medu. Izwi iroro parinenge rauya, ngatirirwisei nezvombo zvatinowana mushoko raShe. Parinouya richiti haumbozvigoni kana kuti iwe chaiye ugozvigona, shandisa chombo cheIzwi raShe wotaura kuti, Mwari akange aineni pakati nepakati nepakati. Mwari akandikundisa pakati is the same God achandiburitsa in this situation. Bata shoko raShe, encourage yourself wozviudza kuti shoko ravo Mwari rinotaura kuti ivo Mwari will never leave me, he will never forsake me. Rigozondiudza zvakare kuti I can do all things through Christ who gives me strength. Musi veranhasi vadikani, ndati ndiuye kuzokusimudzirai nekukurangaridzai kuti urongwa hwakaiswa naMwari mukati mehupenyu hwenyu o muupenyu hwenyu hwakakura zvakanyanya kudarikidza kutya kunogona kuunzwa nevakaipa mukati me, mukati mekurarama hanzi the enemy is there to kill to steal and to destroy dzimweni dzenguva achauya achizevesera mauri agokuudza kuti izvi hauzvigoni agokuudza kuti hapambobudika agokuudza kuti iri basa haumborigona agokuudza kana kuti iwe kunamata haugoni kana kuparidza haugoni whatever zvaachakuudza mubvunzo wangu nhasi ndichipendera woti paachazevezera achiunza kutya mukati meupenyu hwako uchagara pasi wongogara uripo nekusingaperi here kana kuti uchishandisa zvombo zvatataura zvakanga zvichishandiswa naKing David kuti ukunde? Mwari verugare akuchengetedzei. Amen and amen. Ndinodzisa nguva ino kuvatungamiri vepurogiramu yedu.

Hallelujah. Mwari vanoziva kusasimba kwedu asi vanotipa simba. Hanzi self doubt inotizviringidza muupenyu hwedu nguva dzose. Pane izwi rinouya richitityisidzira. Hanzi fear is of the devil.

ngatisatya ka voice kai kai kari very powerful asi ngatikadzingei thank you very much uh, pastor jos for all this uh, for the powerful message thank you thank you kuti reminder kuti tofanira kurwisana neka voice kanouya kumashure kwedu kachiti disrupt thank you nemufani vanogona kuti eh, tenderawo here shoko amen Ndakutenda imimi sister Mankomo titungamirira kwamatiita manhera ano ndigotenda Mwari nevari behind the scene vari kurekodha ndigotenda pastor Josi neshoko ravauya naro manhera ano hanzi breaking free from self doubt vatiudza kuti self doubt is like a visitor anongouya asina kana kukokwa anongori kana auya hanzi rino hanzi anongosvika